is-sagrifiċċju ta' l-Ewkaristija. Il-Quddiesa hija ġrajja li fiha Alla jikkonferma l-patt tiegħu li jagħmel magħna u jikkonferma wkoll li aħna wliedu. Kemm-il darba kantajna jew għedna l-kliem Ħaruf t'Alla matul il-Quddiesa, u kemm-il darba rajna lis-saċerdot jgħolli l-Ostja maqsuma u jgħid, Dan hu l-Ħaruf t'Alla. Il-Ħaruf huwa Kristu. Dan huwa fatt, u fatt li tant rajnieh li ftit li xejn agħtuh l-importanza li tixraqlu. Ġesù huwa aktar. Ġesù huwa Mulej, huwa Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta u l-Ħaruf. Dan kollu nafuh Iżda qatt innutajna xi ħaġa? Innutaw li waħda minn dawn il-kelmiet hija differenti mill-oħrajn? L-ewwel sebgħa, Mulej, Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta, huma kollha titoli li bihom nindirizzaw lill-bniedem Alla, titoli ta' dinjità, ta' għerf, setgħa u stat soċjali. Iżda, il-kelma ħaruf hija differenti. Ejjew ninsew it-tifsiriet simboliċi li nġemgħu tul elfejn sena u nippretendu li qed nisimgħu għall-ewwel darba din il-frażi, Ġesù huwa l-Ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf mhux xi annimal li jiġbed ammirazzjoni jew interess. La huwa msemmi għall-intelliġenza tiegħu, la huwa b'saħħtu u lanqas huwa attraenti. Hemm annimali oħra li huma aktar deni li xxebbahom ma' Kristu, per eżempju, l-iljun ta' Ġuda. L-iljun huwa majestuż, b'saħħtu, jaħkem fuq kulħadd, ħadd ma jagħmel l-arja miegħu. Iżda l-iljun ta' Ġuda jissemma darba fl-Apokalissi waqt li l-ħaruf jiddomina fir-rabta l-ġdida. Jekk irridu nesperjenzaw ngħixu l-Quddiesa bħala l-ġenna fuq l-art, irridu nkunu nafu aktar, irridu nkunu nafu x'inhu l-Ħaruf. Għaliex insejħu 'l Kristu il-Ħaruf? Allura rridu mmorru ħafna, ħafna lura fl-istorja. F'Iżrael fl-antik il-ħaruf kien dejjem identifikat mas-sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju tal-annimal kien wieħed mill-eqdem mod ta' qima mogħtija 'l Alla. Ftakru f'Kajin u Abel. Fil-Ġenesi, offerti ta' ħruq fi żmien Noè, Abram, Ġakobb. Iżda l-attenzjoni tagħna taqa' l-aktar fuq is-sagrifiċċju ta' Melkisedek u dak ta' Abram. Melkisedek huwa l-ewwel saċerdot li jissemma fl-Iskrittura u ħafna huma dawk li jqisuh bħala figura ta' Ġesù Kristu. Huwa kien saċerdot u sultan. Dawn il-missjonijiet, 'l quddiem ikunu applikati għal Kristu. Il-Ġenesi jgħidilna li Melkisedek kien sultan ta' Salem, art li 'l quddiem kellha tkun magħrufa bħala Ġerusalemm, il-belt tal-paċi, Salm 76. Ġesù għad ikun sultan ta' Ġerusalemm tas-sema u wkoll bħal Melkisedek ikun prinċep tal-paċi. L-aħħar dettall importanti ħafna dwar Melkisedek huwa l-fatt li s-sagrifiċċju tiegħu ma kienx ħruq tal-annimali, iżda huwa offra ħobż u nbid, kif kellu jagħmel Kristu fl-aħħar ikla, meta waqqaf l-Ewkaristija. Abram reġa' żar il-Salem ftit tas-snin wara, meta Alla talbu joffri l-ibnu Iżakk bħala sagrifiċċju. Dan kien fl-art ta' Morija. Interessanti li, skont it-tieni ktieb tal-Kronaki, l-għolja ta' Morija, fejn kellu jissagrifika l-ibnu Abram, huwa l-istess lok, post, fejn il-quddiem kellu jinbena t-tempju ta' Ġerusalemm. L-Iżraeliti hawn jiftakru fil-wegħda li għamel Alla lil Abram li jagħmlu missier ta' ġens kbir, għax kien obdih. Tant hu hekk minn Abram, ismu sar Abraham. Insibu ħafna xebh bejn Iżakk u Kristu. L-ewwel nett, Ġesù, bħal Iżakk, ngħidu li kien it-tifel uniku tal-Missier li tant kien iħobb. Bħalma Iżakk ġarr l-injam, il-ħatab għas-sagrifiċċju, l-istess għamel Kristu, ġarr l-injama tas-salib għas-sagrifiċċju. It-tnejn telgħu 'l għolja f'Ġerusalemm. Fil-fatt il-għolja tal-Kalvarju hija waħda mill-għoljiet tal-mogħrija. Naturalment, il-ħaruf huwa figura ta' Ġesù Kristu, ta' Alla nnifsu. Kif jgħidilna San Pawl lill-Galatin, biex fi Kristu Ġesù il-barka ta' Abraham tilħaq il-ġnus kollha. Fiż-żmien tal-iskjavitù ta' l-Iżraeliti ġewwa l-Eġittu, is-sagrifiċċju kien jokkupa parti ċentrali u essenzjali tar-reliġjon tagħhom. X'kienu jfissru s-sagrifiċċji għall-Iżraeliti? Is-sagrifiċċju ta' l-annimali kien ifisser ħafna ħafna għalihom. L-ewwel, li Alla huwa s-Sid tal-ħlejjaq kollha, Salm 24, għalhekk kienu jroddu lura 'l Alla dak li bid-dritt kien tiegħu. Kienu joffrulu l-ħruq tal-annimali li huwa stess ħalaq. B'hekk kienu qed Ifaħħru 'l Alla li kollox minnu ġej. It-tieni, is-sagrifiċċju jista' jkun att ta' ringrazzjament. Il-ħolqien huwa rigal għall-bnedmin u għalhekk jagħtuh lura dak li rċevew mingħandu. Hekk ngħidu f'Salm 116, Xi nrodd lill-Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi? Tlieta, Is-sagrifiċċju jista' jkun xhieda, marka, timbru ta' patt jew ftehim, ta' kuntratt, bħalma hu ġurament quddiem Alla. Ir-raba' punt, sagrifiċċju jista' jkun sinjal ta' indiema u tpattija għan-nuqqasijiet tal-bniedem. Min joffri s-sagrifiċċju jkun qed jiddikjara li hu ħati u ħaqqu l-kastig jew il-mewt, għalhekk joffri bħala vittma annimal. L-annimal ikun qed jieħu post dak li jkun qed joffri s-sagrifiċċju, qiegħed minfloku biex ipatti għalih. Iżda, is-sagrifiċċju ewlieni tal-Iżraeliti kien dak tal-għid li wassalhom għall-ħelsien tagħhom mill-iskjavitù tal-Eġizzjani. Kien Alla nnifsu li amar, ordna, lil kull familja Iżraelita biex tħejji ħaruf safi bla ebda tebgħa u mingħajr ma jiksrulu l-ebda għadma, joqtluh u b'demmu jċappsu l-blata tal-bieb ta' barra. Dak il-lejl stess, Kellhom jieklu l-ħaruf kollu. Kull min segwa dawn id-direzzjonijiet, l-ewwel wild tagħhom kien imħares mill-mewt. Min ma segwiex dan l-amar, l-ewwel wild mietlu matul il-lejl flimkien mal-ewwel wild tal-merħliet tagħhom. Mela dak il-ħaruf li kellhom jissagrifikaw miet bħala ran għall-ewwel wild ta' kull familja. Il-Ħaruf ħall-post tal-ewwel tifel. Il-Għid, mela, kien att ta' fidwa, ħlas jew tpattija. L-ewwel wild ma kinux biss meħlusin, iżda kienu wkoll ikkonsagrati bħala saltna ta' saċerdoti ġens qaddis. Fl-Eżodu nsibuha kapitlu dsatax. Il-Mulej Alla qallhom ukoll biex jibqgħu jfakkru din il-ġrajja tal-Għid kull sena. Tahom ukoll it-tifsira u l-kliem li bihom kellhom jispjegaw dan ir-ritwal lil uliedhom għal ġenerazzjonijiet futuri. Din hija l-ikla magħrufa bħala s-Seder. Bit-twaqqif tat-tempju f'Ġerusalemm fis-sena 960 qabel Kristu, Iżrael baqgħet toffri 'l Alla sagrifiċċji. Ta' kuljum, is-saċerdoti kienu joffru żewġt iħrief, wieħed filgħodu u l-ieħor filgħaxija biex ipattu għad-dnubiet tan-nazzjon. Matul il-jum kienu jsiru sagrifiċċji oħra privati. Kienu joffru mogħoż, barrin, ħamiem, għoġiela fost oħrajn. Dawn kienu jiġu sagrifikati fuq altar kbir tal-bronż fid-daħla tat-tempju. It-tempju kien imbena fuq l-istess post fejn Melkisedek Kien offra ħobż u nbid, u fejn Abram kien se joffri l-ibnu Iżakk, u fejn Alla kien ħalef, wiegħed li jsalva l-ġnus kollha. Il-jum tal-Għid baqa' l-aktar jum importanti. fejn insibu li madwar żewġ miljuni u nofs pellegrini jmorru f'Ġerusalemm. Dawn kienu jinġabru minn madwar id-dinja magħrufa kollha ta' dak iż-żmien. X'kien il-valur ta' dawn is-sagrifiċċji? Il-vittma maħruqa offruta bħala sagrifiċċju 'l Alla ma kienx biżżejjed għal Alla. Huwa ried ukoll sagrifiċċju intern. Hekk insibu f'Salm 51. Għaliex lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqagħhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, U l-qalb bniedma, qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, O Alla. Ġesù wkoll kien josserva l-Għid ta' kull sena, min jaf kemm, kiel mill-ħaruf, l-ewwel mal-familja tiegħu, imbagħad mal-appostli. U li tieħu sehem fl-ikla tal-ħaruf kien l-uniku mezz li l-Udi dehn tal-isem seta' jġedded il-patt tiegħu ma' Alla. Il-festa tal-Għid kienet ċentrali għall-missjoni ta' Kristu. Kien mument deċiżiv u definit. Ġesù kien il-Ħaruf, u meta sab ruħu quddiem Pilatu, jgħidilna San Ġwann l-Evanġelista, kien il-jum tat-tħejjija tal-Għid, kien madwar is-sitt siegħa. Ġwanni kien jaf li s-sitt siegħa kien il-ħin meta s-saċerdoti bdew joqtlu l-ħrief tal-Għid. Dan, mela, kien il-mument meta kien se jkun issagrifikat il-Ħaruf t'Alla. Jgħidilna wkoll li ebda għadma ma tkissret minn ġisem Kristu biex isseħħ l-Iskrittura. San Ġwann ikompli jgħidilna li l-Kristu sqewh inbid qares bi sponża fuq qasba tal-issopu. L-issopu kienet bħal qasba, fergħa, li skont il-Liġi kellha tintuża biex biha s-saċerdot iroxx ibierek lin-nies bid-demm tal-ħaruf maqtul fil-Għid. Qed naraw rabta kbira bejn ir-rit li kien isir fl-Antik Testment fl-Għid u t-twettiq li seħħ fil-Għid il-Ġdid bis-sagrifiċċju tal-mewt ta' Ġesù. Minn dan nikkonkludu, skont San Ġwann, li fis-sagrifiċċju l-ġdid u definittiv tal-Għid, Ġesù huwa kemm is-saċerdot u kemm il-vittma. Is-sagrifiċċju ta' Ġesù fuq is-salib għamel dak li d-demm ta' miljuni ta' nagħaġ, barrin jew mogħoż ma seta' qatt jagħmel. U x'għamel eżatt insibuha fl-Ittra lil Lhud. Hekk jgħidilna San Pawl, Għax ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-mogħoż ineħħi d-dnubiet. Id-demm ta' kwart ta' miljun ta' ħrief ma seta' qatt isalva l-ġens Lhudi, anqas u anqas lid-dinja. Biex inbattu għad-dnubiet kontra Alla li huwa tajjeb, infinit u etern, l-umanità kellha bżonn ta' sagrifiċċju perfett, sagrifiċċju tajjeb bla tebgħa u bla qies, daqs Alla nnifsu. U dan kien Ġesù Kristu, li hu biss seta', fi kliem San Pawl, ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu nnifsu. Xi jfisser il-ħaruf ta' Alla? Dan hu l-ħaruf t'Alla. Qatt għadda minn moħħna dan il-ħsieb Għaliex Ġesù kellu jkun ħaruf, mhux xi żiemel sabiħ, jew tigra, jew xi annimal ieħor kbir, potenti, b'saħħtu? Għaliex fl-Apokalissi nsibuh dejjem bħala ħaruf u lest għall-qatla? Għaliex fil-quddiesa dejjem insejħulu ħaruf? Għaliex huwa ħaruf biss u ħaruf dejjem lest li jkun vittma għalina u li se jidħol u jiffittja eżatt fil-pjan tas-salvazzjoni. Mela, xi jfisser ħaruf ta' Alla? U għaliex Ġesù nsejħulu l-ħaruf? U għaliex il-ħaruf ineħħi d-dnubiet tad-dinja u tant ineħħihom, inaddafhom sewwa li qisu qatt ma kienu jeżistu. Ara minn studju awtorevoli nafu li dawn huma kliem awtentiċi ta' Ġwanni l-Battista. Ejja narawhom ftit ftit l-ewwel nett għandna żewġ referenzi magħrufin mill-Antik Testment. L-ewwel waħda, l-għanja tal-qaddej sofferenti tal-la, skont il-profeta Eżaija. Meta jxebbah it-tbatija tal-qaddej sofferenti ta' Alla, jiġifieri ta' Ġesù Kristu, ma' ħaruf meħud għall-qatla. Issimgħu x'kiteb Iżaija, Ħa qruh u hu qagħad għalihom, bla ma biss ma fetaħ fommu bħal ħaruf meħud għall-qatla. Iżaija, kapitlu 53. Aktar importanti, Ġesù kien imsallab fil-festa tal-Għid, u minn dak il-mument 'il quddiem hu kellu jkun il-veru ħaruf tal-Għid li fih u bih kienet imwettqa t-tifsira Il-figura tal-ħaruf tal-Għid Lhudi fl-Eżodu mill-Eġittu, ħelsien mill-ħakma fl-Eġittu u l-ħelsien għall-vjeġġ lejn l-Art Imwiegħda. Il-Papa Benedittu Sittax jikkwota teologu Ġermaniż Jeremias, Hu jgħid li dan jagħmel din l-osservazzjoni sabiħa ħafna. Ġeremijas jgħid li l-kelma Ebrajka thalija, thalija, tfisser tifel jew ħaruf jew qaddej. Mela San Ġwann għamel referenza għal qaddej, il-qaddej t'Alla. U din il-kelma tfisser ukoll li Kristu kien il-Ħaruf. Nisimgħu t-tielet tifsira kemm hi sabiħa rigward dik it-tifsira ta' tifel. Niftakru meta Ġesù kien fit-tempju ta' tnax-il sena li ħasbu li hu mitluf kemm Ġużeppi u kemm Marija u meta sabuh Tiftakru x'weġibhom hu? Qalilhom, Jien għandi nkun f'dak li hu ta' Missieri. Issa, jekk f'mument kruċjali fl-istorja ta' Iżrael, id-demm ta' ħaruf kien ifisser il-ħelsien tal-poplu kollu, issa l-Iben t'Alla li sar qaddej, ir-ragħaj li sar ħaruf, mhux qed jidħol għall-poplu t'Iżrael biss, iżda l-ħelsien tad-dinja kollha, għall-umanità kollha. Aħna ngħidu, Il-Ħaruf t'Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. U San Ġwann isemmi dal-fatt fil-bidu tal-missjoni.